Ma' 'ne nifer o lwyni a choed bychin bod nw'n rhei ddeiliog yn unig neu'n blodeuo fel y phettunias hyfryd 'ma yn fan 'yn gyda chydig o ofal yn medru ffynnu mewn potie ac hefyd wrth gwrs creu canolbwynt diddorol ag effeithiol mewn gwahanol ardaloedd yn yr ardd felly diom ots be' 'di maint 'ych gardd chi ma' plannu llwyn neu coeden fechan mewn potyn Mae'n rhywbeth gwerth i'w ystyried, a dyna'n union be' dwi am 'i wneud heddiw. Ond dwi'n rhagweld fydd dewis pa blanhigyn a pha botyn yn dipyn o sialens. Un dewis poblogedd iawn i blannu mewn twb ydi llwyni tocwaith wrth gwrs, lle ma' modd eu tocio nhw i bob math o siapia' diddorol. Ond un o'r coed sy wedi tyfu i fod yn un o'r rhai mwyaf poblogedd yn ein gerddi ni dros y blynyddoedd diweddar ydi'r fasarn Siapaneaidd, gyda'i lliwiau llachar a'i dail dan heddwch. A'r hyn dwi licio am y coed masarn Siapaneaidd neu'r Acer ydi ma' nw'n edrych fel tasa n'w wedi cyrredd rhyw llawn dyfiant ac aeddfedu er falle ma' mond rw wyth mlynedd. Ydyn n'w fel y coed yma yn fan hyn yr garnet ydi hon a sbïwch del ydi 'fo'r coesyn hir tal a wedyn y canopi a'r siâp hyfryd sydd iddi. Be' arall dwi licio amdanyn n'w ydi ma' 'na ddiddordeb ar y planigyn yma am naw mis o'r flwyddyn 'dach chi'n gallu gweld fel y goeden yma fan 'yn ma'r dail yn cychwyn agor arni a mae'n edrych yn ddel fel 'ne efo'r gole yn mynd trwyddi a wedyn mewn chydig o fisoedd ma'r dail yn dechre agor yn fân fân fân fel hyn fel tasa nw'n cyrlio ar agor a wedyn ma' 'na gymaint o wahanol fathe o ddail ma'r dail sy'n edrych fwy fel llaw neu dail sydd yn bleuog arbennig. A sbïwch ar y coesyn ar y Sangokaku man 'yn, yn yr Hydref ma'r rhein yn troi yn goch goch goch. Wel ma' 'ne gymaint i feddwl am ond dwi yn sicir isio mynd â un o rhein adre efo fi i Pont-y-tŵr on' ma' gennai waith penderfynu felly dwi am mynd i ga'l paned yn y caffi a meddwl a gneud penderfyniad. Wel, mi ges i baned yn y ganolfan arddio ac mi benderfynais i ar 'y nghoeden. A dyma hi, hon dwi 'di ddewis yr Acer dissectum viridi. Rŵan nes i gymryd dipyn o amser i ddewis y goeden on' nes i hefyd gymryd amser i ddewis y potyn oherwydd ma' hwn yr un mor bwysig. Yndi mae o'n terracotta ond mae o wedi ca'l 'i gleisio felly ma' hwn yn selio fo fel nad ydi'r dŵr yn treiddio allan ohono fo. Ma'r potyn yma'n fawr ond y rheol ydi 'dach chi isio prynu potyn sy'n ddwywaith maint y potyn ma'r planhigyn 'di dod yno fo. Rŵan mi fydda i mae'n siŵr angen ail botio hi mewn chydig o flynyddoedd oherwydd beryg mi neith 'i dyfu rhyw fetr a hanner mewn rhyw ddeg mlynedd a bob gwanwyn fydda i isio tynnu haen o'r compost i ffwrdd ac ychwanegu haen arall er mwyn cadw'r maeth yne yn y potyn. Rŵan, gobeithio bo fi 'di ysbrydoli chi chydig bach i fynd allan i brynu coeden i roi mewn potyn yn 'ych gardd chi. Ond dwi'n sicir wrth fy modd hefo hon.